En de yllustraasjes binne fan net ien minder as eh, Nina Peckelsen, dy't we fansels ek kinne fan it, no ja, ik woe haast sizze, it wrâldferneamde boek Erik of it lytse ynsekteboek. En no't we dochs oer de yllustraasjes hawwe, woe ik dêr allerearst mei jimme eh, yn dûke. Ja, en dy binne op harren sels al eh, hiel moai mei in eh, soad eh, detail dêr't in soad dingen fan yn wer- eh, werkenne kinst eh, yn it ferhaal sels.

En hjir sjen we fuort ek dat it ferhaal dan eins opdield is yn eh, trije stikken. Dus it saneamde goadeferhaal en dan it eh, gewoane ramtferhaal, mar dan ek it, nou ja, it ramtferhaal yn it eh, goadeferhaal. Foardat we dêr eh, djipper op yngean, woe ik noch even eh, koart neame, om dan jim ek no even wat mear sjen litte te kinnen fan it moaie boek sels. Dat guon yllustraasjes dy't blikke eins foarút op it ferhaal en oare yllustraasjes dy't komme sis mar dan it tafriel komt dan nei datst dat dan al lêzen hast. Dat dêr in fierdere, djippere betsjutting yn achter sit, dat wit ik eins net. Mar hjir sjochst dus de god Thor mei de god Loki njonken him. It is sa dat hy dus dan syn hammer kwyt is, dat dy stellen is troch in reus eh, Trim. En dy reus Trim dy wol dan dy hammer wol werom jaan, mar dan wol er dan úthoulike wurde oan de god Freya. Mar Freya dy is der sels net sa wiis mei, dus dy seit fan, no Thor, as do dyn hammer wer werom ha wolst, dan moatst der sels mar hinne, dus doch mar in moai kleed oan. No, Thor dy is lang net te beroerd om dat te dwaan, dus dy docht in moai kleed oan, stapt op syn bokkekarre en giet dy kant op. En dat is dus dan natuerlik dêrnei hiel hilarysk, omdat dus dy god, of dy reus Trim

Sa lêze we dus dan oer nou ja, listige Loki dy't dan hieltyd weromkomt omdat hy dan in wat haadpersonaazje is. Hjir is dus ek foarop ôfdrukt. Mei dus al dy attributen dy't der dan yn foarkomme, dy't de dwergen dan meitsje. Sa as nou ja, de hammer Mjolnir en Gnaupnir en neam alles mar op. En Skidbladnir hie ik niis al neamd. Mar der komme dus ek in hiel soad fan dy nuvere fiten yn foar, dus dat dy ferklaaipartij fan sakrekt, mar ek de njoggen wrâlden, dy't dus dan ferbûn binne troch de wrâldbeam, oftewol Yggdrasil. Alles komt dus werom en dêrom is it ek hiel handich foar de wat ûnbeoefene lêzer dat der dan ek in wurdlist opnommen is, dat je dan nochris even in kear de dingen opslaan kinne, of neislaan kinne, moat ik sizze. Ja, humor sit ek yn it eh, taalgebrûk wannear't de goadinne Idun dan it kreaze appelwyfke neamd wurdt, mar ek wannear't dan Thor prottelet op syn frou omdat hy alles opromme hat en dêrmei dus alles eh, poater is. Dat is fansels in elemint wat fan alle tiden is. Eh, Lida Dykstra hat ek eh, oare eleminten eh, fernimstich kombinearre, want wat te sizzen fan de folgjende rigel, Wy sille hillige wurden sprekke dy't jilde salang't de wyn fan de wolken waait, it gers groeit, de beam bloeit, de sinne moarns opgiet en alle njoggen wrâlden besteane. Dus hiel moai hat sy hjir de Aldfryske ivichheidsformule dan kombinearre mei dus de Aldnoarske mytology, dus yn 'e foarm fan de njoggen wrâlden, dêr't ik niis ek al even nei ferwiisd ha. In moaie typearring fan de god Balder is dan wer, Minheid glied by him del as wetter by in einrêch. Ik sei krekt al dat it dus in eins wat in ramtferhaal yn in ramtferhaal is, want we folgje dan Bernlef dy't it goadeferhaal dan fertelt Mar foar't er dêr dan mei útein set, dan jout er Jari, in jonge, jout er dan 'e opdracht om dan in eftersealtsje te fertsjusterjen en oan 'e ein fan it ferhaal komt er der dan ek efter wêrom't er dy opdracht dan oan him jûn hat. It mei dúdlik wêze dat Lida Dykstra wer in pracht fan in boek ôflevere hat foar jong, mar ek benammen foar âld. De tekeningen fan Nina Peckelsen binne dêrby echt in grutte oanwinst, mar ek de foarmjouwing fan Peter Boersma, dy't we dan wer kinne fan Regaad, hat der fansels oan bydroegen. Dus al mei al is sa De Weddenskip in pracht fan in boek wurden wat ik o sa oanriede kin.